Matul iż-żmien li għamel l-Ordni ta' San Ġwann f'Malta, seħħew diversi avvenimenti importanti. Forsi wieħed mill-aktar importanti kien l-Assedju l-Kbir tal-1565. Dan l-assedju mhux biss kien importanti għall-Kavalliri stess, iżda anke għall-futur ta' Malta. Il-Kavallieri ddeċidew li jibnu belt ġdida wara din ir-rebħa u b'hekk saħħew posthom fil-gżejjer tagħna. Il-bini tal-Belt Valletta kien bħala mafkar ta' din ir-rebħa. Fl-istess ħin il-Kavallieri ħasbu wkoll fil-bliet l-oħra li kienu fil-qalba tal-ġlied matul is-Sajf Imdemmi tal-1565. Il-Birgu ingħata t-titlu ta' Città Vittoriosa, il-Belt Rebbieħa. Iżda interessanti li mafkar għal din ir-rebħa hekk importanti ma waqfux. Kellu jkun fis-sena 1705 li l-Ordni ħa ħsieb li jwaqqaf mafkar pubbliku eżattament fil-misraħ ewlieni tal-Birgu, il-Belt li kienet il-kwartieri ġenerali tal-Ordni sakemm inbniet il-Belt Valletta. Dak iż-żmien, il-Misraħ tar-Rebħa, kif inhu magħruf, kien ferm iżgħar minn dak li naraw illum. F'nofsu kien hemm it-Torri tal-Arloġġ, li kien wieqaf matul l-assedju. Il-mafkar inbena viċin tiegħu, kif jixhdu diversi ritratti antiki. Il-mafkar huwa sempliċi. Naraw pedestall mirqum u għoli imdawwar b'rixtellu tal-ħadid. Fuq nett tal-pedestall hemm il-figura li tirrappreżenta r-rebħa. Din il-figura ta' mara hija murija imlibbsa bil-korazza u f'idejha għandha wkoll xabla. F'idejha l-oħra qed iżżomm tarka li fuqha għandha l-arma tal-Gran Mastru Ramon Pereiros y Rocafort, li turi tliet lanġasiet. B'hekk jidher ċar li dan il-mafkar sar fi żmien dan il-Gran Mastru. Il-palma li qiegħda żżomm f'idejha din il-figura tirrappreżenta l-martirju ta' mijiet ta' kavallieri, suldati barranin u Maltin li tilfu ħajjithom matul l-Assedju l-Kbir. Mal-pedestal hemm imbagħad numru ta' armi oħrajn. Dik li hemm fuq quddiem qiegħda turi dik tal-Gran Mastru La Valette, li fuq kollox kien l-eroj tal-Assedju l-Kbir. Fil-ġnub hemm żewġ armi. Waħda qiegħda turi l-arma tal-Ordni ta' San Ġwann u l-oħra qed turi l-arma ta' Malta. Fuq wara nett hemm imbagħad l-arma tal-kuruna Ingliża, minħabba li sar ir-restawr fuq dan il-mafkar fis-seklu dsatax. Iżda hemm dettall ieħor li huwa ferm interessanti. Mad-dawra tal-istess monument hemm rixtellu li għandu numru ta' dettalji simboliċi, u li jorbtu ħafna ma' dan il-monument mal-avveniment li qiegħed ifakkar. Jekk wieħed jagħti ħarsa 'il fuq tar-rixtellu, naraw li hemm kemm xwabel kif ukoll lanez. Il-parti ta' fuq tagħhom turi wkoll il-forma ta' salib, li huwa s-simbolu tal-Insara. Dawn huma mbagħad murija neżlin 'l isfel u jidħlu fin-nofs ta' nofs qamar. li huwa s-simbolu tar-reliġjon Musulmana. Dawn is-simboli juru eżattament li l-assedju kien ukoll gwerra reliġjuża. Illum il-ġurnata il-Mafkar jista' jiġi apprezzat aktar minħabba r-restawr